An iluonga ni Nyaulanda. Nyaulanda ok en nying. Ng'eni ma wan ofis. Nyaulanda mong'e gi kor gweng'. Adwaro nyingi ma nyingi mitiego ID. Wilikista Odero. Wilikista Odero. Nga. Olou. Olou. In gi nying ariyo kende? Dongo wacho ni Wilikista Odero Olou. Odero Olou. Mm. Good. Uluoyi ni iluongo ni ng'awa? An iluonga ni nyadundo mako kuto to ka nyako malando kalo to boko ne mage nyinge ga mani ngeni pako rina adwaro nyingi ma nyingi officially mitiyo godo ID nikech en ka wan office ka waonge thum ka onge kamoro amora ka wa oh, ka wan office okay. watimo gima okelo wa office ni nyinga mm. nyinga oke okay, midwaro iluonga to ruoth to nyinga ni datimo gang'o Ing'e ni kama nitie kane mm. atiyo anana tich. Okay, wawe dhi mabor, wawe chandi. Nyinga iluongo ni Pacliciaustias. Pacliciaustias. Mani mitiyo godo? Eh, Pacliciaustias. Pacliciaustias. Ngawa. Kaki ngama rieka ngini sema kwa mano, mm. penja ni ngawa. Eh. Pacliciaustias. Mhm. Mm Akwang kwang. Akwang kwang. Mm. Mhm. Mm ngawa. Nyakwashwakwa. Nyakwashwakwa. Nyakwashwakwa. ID mari en adi? ID mari en 492086324. Sawa. Yeah. In ID mari wiji oh, kanyo no kiwacho na kacha aparo late. ID number mari en 2500200 2500200 or 200. Gima duong' momiyo aluongu kae ni adwa ni mondo eh, wawuo ka ung'eyo maber ni ma en ofis ma gima dong' ka kata gima ochakore gi ka en gima chakore gi ka ni kata wanyalo lure gi ka kata pod onyalo dhi mbele mana kopo ni winjruok onge kata kopo ni ka winjruok obede to en gima dong' gi ka To ken gima winjo kuku bende. Ruoth ok ikwong ikonya gi pi amodhi yaye. Mhm. Duonda atake ochido. Atako nyalo chido eh, lakini. Anyalo simni kaka gik midwaro kuoma go pok eyudo. Mondo ah. kikonya gi pi modho yaye. Atako nyalo chido lakini ofis kata na wuyo kod pi modho mara ma tetis mara en mana mara ma atiyo go. Oh, kare gi na sewinjo oh sawa. Eh. Ang na modh gweng kadhi. Koro a penjo ne ya. Gimelu kama duong. Oh. Wach ni ofisa ka jaod nyakoni wacho ni ichodo nyakoni bende adieri ruoth ita rach wache gino gi ngufu manyalo winjo ita apiko nyocho goya piny koro ok awinjo gima wacho jaod nyako ma iwuothogo ni malando ni nyako ma bondisore ni makanyo jogo mabeyo jogo wacho no ok ane ka nyalo bedo marach nyako ma iwuothogo ma luongo gi ofisa kaka wuono ni Dokasiyan chief mu biro nu omanyu munyisu ne dwaru. Mano adier. An ok ang'eyu. Ji adi mi pantie nitie location naka? E location ka wan gi ji adi? Dong wang'eny. Ruoth mano to kwan mobiro kawo ofisi ka ok iwacha wacha kaka ne wacho. Hmm. Ji ma one location naka ng'eny joma chuo gi joma mine. Hmm. To kama ne point gi kama in maluongi kila chaka luongo nyako ni mano siro monyisi ni joma ne dwaro ang'eyo. Ah, wasebiro wayudore gi sani. Apenji ni thuolo ber. Apenji ni ya. Mm. Nyako ni jaode wacho ni in uwuon ni chode en osiepni. En adieri koso en adieri? Jaode wacho na chode, jaode wacho ni achode. Yes. Achode kosa ng'iyo kode. Ng'iyo kodu gi chode. Okay, asetimo ne koso pode koka dwa timo ne. Mano ipenja penjo moko onego bed ni adwoki. In monego bed ni kingo dwoka. Apenji niya, jaode wacho Ma ni ineno jaode- wach wachno? Wachno ni miriambo. Eh, Chieng' moro naleko ni nyako moro makwar an godo lakini naleke lek. Akoro alek na nagombo ni ka Nyasaye chieng' moro yie tayude nyako moro maber abuor ka en kama lakini mano miriambo. Mano miriambo. Eh, mana lek moro mana leko. Lakini ma sani wachono, Mm. ah, mano to miriambo. Koro in Mano wach makia. Ramo ni mano wach makia. Akia ke leko ta sale. Ni leko en kusu ni leko. Ah, ah na leko nyako makwa. Mago chonga piny ka lemo ni asaye okikele malaika maneno yo elekni. Angeno bro kelo lakini gisani. Ah, ah. Mano wach makia. Koro ang'e ni ndiko gima ng'isi ruoth. Emomiyo koni niya. Mm. Apenjo mos kendo kung alero ni to bin poe ni wach ni chieng' moro nyalo chopo chopo ofis ka mane umiya kilo nunia ji ng'eny e, e, e location ma wantie yes to kopo ni chieng' moro ni wach ni chak duogo gino chopo ofis na ka ni koro en adiri kata ni koro uh, luongu kod chwore mana claim ni jaode ma claim ni ruoth ng'e niya kilugo doka Tete Musa owuwe kodi. Aling'. Kapo ni chieng' moro jaodeno chop ka maluongu kar uji ang'wen uro kama. Mm. Moyudre ni wachno en adieri kata en miriambo. Bineno ni nitie kama koro obo konyore koso kama koro konyruok onge. Ere kaka gima ok timre nyalo bedo adieri kata miriambo. Gima wasenyisi niya, gima nyisi an kipacha. Mm. en ni nyako ni wachno akia lakini leka leko ni nyako malando winjo bed ni bedo close to me Yeah. And that's the reality. Yeah, hiyo ndio ukweli ya mambo. Jaber wach na go gi mogik. Eh, anto chief gi korka kora arito ni mondo tie kuyo begi na le. Mm. Koro an wach no to an ba se winjo begi ni niluongo wata chopo ka. Mm. Gima dhano wacho no, ok en adier nikech kata chi jamani. Mm. En osiep na mabende kumoro amora wadhi kode. Osiep ni kusinyamini. En osiepna, chi bwana ni en osiepna. Iluonga ni Patrick Fiunius, ok chi, ok bwana ni, ok an bwana ni. Awinji. Patrick Fiunius. Ya. Koro en osiepna ma kanyo to wachno ok en adier. Mano miriambo. Okay. Mano ok rach. Koro gima watimuru mm. mabiro konyowa Adwa ni mondo wandik kaka asendik en utamoru no. Undikoru. Wadwa keto kokwa ka to wasain ka mako kuond chieng' moro och mogik kata bed ng'id chopo e kot an gima nowachona ema bro present e kot midware no to an gima nowachona ema bro konya chieng' ma ucha kuduoge gima wacho mano gigi te wandiko gi mondo gidong' e ofis e file mar ofis ma chieng' machielo ok ni ping dhogi chieng' machielo bok ni ping dhogi Koro kanyo koro ruoth an gi kwayo. Mhm. Pito ni tama lakini kwayo tan go. Mhm. Ka abiro ka. Mm. Awinjo ni dwara to abiro kaka ni wacho. Mm. To koro fea ok ichung'na.

Gimoro amora ma wachako timoni. Koro ing'eyo ni plan moro ma en dipenja kacha. Eh. An kawuono kok achunya ni thuolo ni mondo wanyalo bet free. Oh, koro hmm. iparo ni nyalo rango manyalo mketi kama ber kama onyalo dhi jojo. Kori kia ya wago kia. Kori kia gimokela kama licha hii. Gimokela kata na ngena sengi. Hmm. Ingeni kwa njo machuo. Wi wako maduka, maduka 24. Maduka romnu. Eh. Ago. Eh?

Chal be adwa chal matin. Wachalre. Ai ai ai. Ya jawata ruoth ruoth ruoth to ng'eyo. Yien nogwenyo gini mana matin. Mana matin. Nogwenyo gini. Hey, Kar mondo agok. kar mondo kaw jaoda Mm. o- o- o- omi chuori. Yawa. Oyi- o- Wach ni be omi ayi. dhiera. Wach ni dhiera. Omiyo koro gini obedo gi kitambuliso. Ai, ai, Kita- ai. Eh?

Eh. Amba biro ka. Ehe. Aketo report moro ka. Mm. Mar nyawanda gi gago. Mm. E wach moro man chi wacho cha. Ne en wach mane? Wach mag mag serre gi mag serre gi gini ndege bundu kanyo. Eh eh. Ne gikwe ne naluongo gi nyathi bura kata ne gikwera ni mano gima. Ah, gin en adier, gin en adier. Oh, ne gi ne gitamore mane giketo nyaka lwetgi ka mande iko gino gino ndong' e buk ka mane gidagi ni gino timre to nakono ka chieng' no gi ki ki gibi gi kwer kech en buk an godo ka. Gina amba ko nyaka simu sama e bura. Sa ochiko. Awani tieko nikech kani kistimo mano tambe lwetgi bende giketo ka. Koro dong' margi kendgi. Tang'na ginene. Eh, eh, Evident. Ah, ma gin donge? Eh, mano dong'ine. Dong'ine ka gino en adier. Okay, okay. Onge wach. Koro, eh. gima nadhi timo, ang'e kaka dhi kawo chik, an kama chief. Ang'e ka, magi gik matindo mang'e kwa kwa timo. Eh. Gini bedo godo aseneno. An bende, an kod eh, evidence mar gi kama ne gikwer go mane gisingo go nyaka dhogi ma ne gidagi ni ok gitim ang'o ok gin osiepe ok gichodre hmm. kane isekawo evidence bende in godo koro adwa luongo gi mondo awinj ane wachgi noka luong gi luong gi abiro luongo gi mondo awinj wachgi noka mondo eka ng'e ni to ng'ama wacho adieri to ng'ama riambo an koro adok in koro kata kidok tadok erokamano kuom tich mitiyona matek hey. Eh. sirikal bade lach lulu ka koro in bende achiel kuom sirikal hey. Eh. tich ositiyore kendo amor matek koro ka sama dhi yalo to ayalo ka jachien nikech ang'ina kod gik moko te an koro adok achup maber mhm oh, japolo idhi nade antie maber mm. mm. kang'iyo file mara kama ntiere ni Kawuono odiechieng' mane? Kawuono cha en chieng'. Kawuono en ticha en Jumapil. Kawuono en Jumapil. Hmm. Sunday. Sunday. Sunday ofis pok notiyo nyaka nene aparo ni wiyi ok ber. Wapara ne maber. Sunday ofis ne pok otiyo nyaka nene hmm. wiyi ok ber. Kawuono en Monday. Uh-huh. Chieng' barasa. Mano be omiyo kaluongo ka. Hmm. En odiechieng' mar barasa. Uh-huh. To gima duong' kabisa momiyo aluongi

Gima luongi ka maduong' wach moro nyiso chopo ira ka maduong' gima omiyo luongi to adwa ni inyis adieri maduk nikech ofis mar government kama watiyeni wan watiyo ne sirikal wakonyo jopiny be atiyo ne sirikal kendo akonyo jopiny mondo mi aket kwe e kind jopiny kata mondo mi wami ji ler kamoro amora marach ma dibedie to wagolo kama kethore waloso mara paro ni winja awinja te nyocha wach moro biro mbele na kaeni ni uchodri gi bwanani bwanani en osiepni koso kendo osiepni Okay. agoko nitiere adwa ni mo asekeleronu tij ofis nyaiserwe ma atiyoni mwawinjo Tich matiyoni en tij konyo to kod loso to ng'ama ni mondo oketh mare to wawene oketho kende to gikone ni koro kokadhowa to dhi kelede kama koro kata wan ok obi donje nikech an mara nasekadho mana asetieko mandiko maketo nyaka piny

of ID days on Monday. Guk nowacho ni mano ok en adieri. To ponono ni chieng' moro awinjo kata wachno chako duogo ofis ka. Jatelo gino sibi winjo. Nikech iwinjo to onge. Ema piny akoni eh, niya. Mano gima ok adier. Kopo nono ni chieng' moro wach kabila no chako chopo ofis ka. Uparo ni onego koro abi atim ang'o? Abi awinj wach ng'ama chako nwoye no mo wachno oketo mbele na ka mogik ni en adieri koso ok en adieri. An abi atim yango kuro. Adier onge kanyo. Adier onge kanyo. Adier onge kanyo. Ma en miriambo. Koro ada kuno kawuono. Sirkal bade lach. Ma katimo gino buro chunyino, kati pondo kanye, kati mango. Mokuongo an an owuon an kod youths mang'eny matiyo godo. An kod jolweta milona siran chief an godo. To kama wacho secho kadho kunde go tetemo kadho mochopo nyaka ira. Nitie joneno, nitie jowinjo, nitie joma paro to nitiere bende chief chief bende gire mondo chop ire ji ng'enyie ka wan miriambo to abiro gonyou kawacho ni kare waweuru awe wachno lakini yo mondo ung'e ni adwa ni mondo wawinjre maler ket lweti e, e inkin makani ket lweti kocham kech isekwerno ok en koro agreement mar in Bende ibiro ang' iket ne lweti ka biket koki ka kama kito gine kane mondo inyisa koro chi a a koro go signature ni ka go signature ni bute kane kare mana lor kama an ko bebe agi kanyo an kora kel tienda bar mera mo ko tete mara gi lwedo bidik ko cham matiyo Bedo ka cham ema tigo nyaka ne kik kik mama kono kitigo an wang'e gima timo wuoth. Chieng' moro amora kik po nono ne wacho in kuru mari iketogi ka kano Anyo kubuk maber. ko signature Maber sana. ti kama ikete lweti no kama ikete kano koro chieng' moro amora gonyu ah, mm. kawe un maler ni chieng' ah, moro amora moponono wach mondo iwuogi mm. to kik ah. ponono ni ugolo kodho mano be ume ndik ugol wetu signature eru kamano uparo ni medo kod signature kuketo ubro ubro epo okulma epo